Lutwa, oriya nu, apwoyo wu me dugu cen i episode man me kaboko lok ki gunya. Dong tin ni abedo ka nongo topic mogo ci dong adok cen bot Acholi Mutekki man ludite wa, wegi wa ki megi wa. pien tye topic mo ma pola kare an abedo ka winye ni dako nyome kene dong tyen lok me dako nyome kene ni tyen lokke tye ni ngo abedo ka penyo ne do apenyo aloko ki wa Jay mogo ki mege mogo mutii gin otitta do apenyo gi ni Kombeddi kono ngo ma dong olokke? Ci gin bene otito wa latin kombeddi ca ni lokke olokke o. Dong me acel gin waco ni woro kombeddi odok piny, cac kombeddi ocito malo. dong tye ki kit kit mogo ma anyira munyoni tye ka nyutone ma weko kit abedo nongo dong gimito nyomi ci kong gimako iye brek i Acholi gin bene otito ni kaka aye ma nyomo nyom ento kit abedo laco tye ki cene ne madong dit nining. Ka ce kaka pe opoto i komi, ot pe opoto i komi, nyomi ni konye peke. Dong in macalo dako bene myero in inge no ni nyom ni eno ni mere nongo ocwere aye onyomi ento gin ma leb mo lwongo ni buy in pa ot ki pa kaka nongo i peke kede. Mon aye guti me gang. Dong ka in dako madit ma kikwongo keli i gang ma nyuto ni in ka dako man imego adadani peke in aye dong idoko omego madit i gang kenyo anyira ma dong gibinyomo diki man ni weng dong bino i cingi meno ni eno ni en aye ociko acholi kombedo cawa ni olokke oo. pien jami mapatpat dong tye ka timme. Dong me acel, kwan kombeddi cawani okelo bene neno mapatpat mapol ento kiti ma en aye weko ginyomi-ni Ka in igwoko bedo kit ma myero in ibed kwede macalo dako ma kikelo i gang, ci in ibedo maber. Dong tye kit mukene ki citail mukene ma kong omyero okelle ma kong omyero tye ka weko jami mukene in ibedo ineno mere laco pe tye ka weko a in dong omyero ginyomi o kong gin bene pe tye ka kelo lok bene pe tye interested in itamo mere ni a nyer tye kono tye ka citing kono tye ka timo gin ango. Olo, tye jami mo nityet ma in itye ka timone ma pud pe tye ka rwatte ki kit ma myero jami kitim kwede. Hmm? Labolle tye mapatpat. Me acel, labol ma an anongo ma gibedo ka lokne en aye ni bedo ki dano maber eh, pire tek. In dako me gang,

Kong omyero in iket cwiny nen ni an bene ba kera bed ngat acel leken aye mucuna ni eno joni onongo bedo nining i dog gola gini. Woro tye nining aye raki bene me gang tye ba. Gin okene cwari ni nongo mogo nongo tye ki cente loyo dok i dikal kenyo ento dano madongo i nyime tye ma en worogi. In pe ibino dong ka ngapo dok level lacwari oloo woro ki hierarchy medical rwom medical tye meno enoni in bene mi nen politike niango pi dako ma wiye panya be ryek ngiyo piny wek iniang dong dano ka obino igangi. Ki mon mukene i kom Ricane in ibino gange noni dutu otute ki tute mo cumbuya mo mutweyo i doge kenyo calo wa kira kira ango. Eh? Ma lok doge giyeny ayenya dok ki GPS. Eh? Itye? Mm, atye do. Mm. Oko gin ango? Mm. Oko gin ango? Mm. Mukene nongo cwinyo TV oko, dano bino ka limone, keto TV cito oko malo. En tutwale en jo abedi grofa ni. Hmm? Cwinyo TV cito oko malo. Hmm? Dong welu ni en obino i gangi ni. Obino ka neno cinema. Gangi ni eno ni mono. Udoko dong afro. Unyo woli rosari ma nana wan cere ka neno filim ni. Gangi ni dano obino bot in. Ngaro mo jale, jalo karo a gange obino i gangi. Bet ki dano. mot dano ni pii ki dano hmm? en man eni nongo itye wiye wiye nongo ijute calo wa gibino ka, ka, ka golo gol mo i ote kenyo ci ka dano oweki o dano pe tye abedo kedi in ibibedo ki nga lobo ni eni mito dano eh. labongo dano ipeke Kono itye ki cene, kono itye ki ngo, kono itye weng ticce peke, kono iwero wangi niningi ticce peke, danni ka pe peke bene. Dayo mo min awobi mo yelle tin eni eni jami ma in tye ka neno bot laco ni jami ni eni weng oa ki kwen? Dano, ngatu moni oyelle, mego moni oyelle i kom wode, in myero ibin ilok en loko, ilok wi wode i kome. In dong jami nongo ijubo jami ko, ijubo cukari ko, kong itimo kong gin ango? Itero pa, itero dong tur ba, lameru bino miyo gin moni idok kwede, omeru bino miyo gin moni idok kwede, wayi moni bino miyo, mamanu bino. Ento min laco ka dong obino. myero odok ki cinge nono. In to gem woro mukato lacu ni en aye gin oweko in pe kitye i lobo kori-ni. Ineno? Dwoko cen lok me dako nyo me kene. Diki ma ka war ga kumu o dano weng we a a ka cal dako pa gen ba pa gen pa pa wacgi meno mere opoto ki lim i kore nongo in kit obedo kit maber kit maber kit maber ineno man mukene ni eni nongo otinge ocito i gang lyel mm? pien dong koni ikwano pien dong koni nongo dong bene idwoyo mutoka mm? nongo iur nongo iwero lweti ko ki nganga gini bebe nongo ojany dong i wi kom ti ite bolo ba ka ma co obedo iye nongo obedo ka nget cware kunu mm? Mon ma con ma kikelogi wa mon adongo me gang nongo gitye i jokon ka ca mon tye ka a rub rub rub gicito i gine i kulu en nongo ojany tye i kin co ka boko lok odilo nongo obedo ka nget cware keny pe ye cito ka mo keken dok bene ki dit wiye mon ma tye gang kenyo en dok omyero giserving en bene dek. Ineno, an ka bota i bur kec pa kidok i gangini. Hmm? Ini nywaro nga kany? Level moni en ma tye i gangini, ka dong in ibino i ka ma dano dong ogure iye, ceri bedi, kira dong kumi wacci ning, twari ceri bedi i nget jo kon keci wodi boko lok ki mon wori. Eni dok loyo, en man ingape ko i wi kon, ti te bolo bot co. pien pe imito ni kumi ocitte. Eh? Mon mukene wa mon madongo me gang ma kikelogi con. In nyako matidi ma pud be kikele akela. Mon ma dong inyomogi e gang be tye kenyo. In aye dok itye ka orogi ni pien ni itye ki cente, ni pien ni kong ikwano, ni pien ni kong idwoyo mutoka, ni pien ni kong ocwere tye ki cente. Eno ni weng miu. Diki maca ka lok anyomo bino, en mon en aye kikelogi ki ka ma- namba acel-li. Gin aye komitti me vetting. Tye ka nene? Aculo wai dako nyome kene. Dong wai ci obedo atit ta jami ni eni ma wai komiti ma vetting in dako moni ni komiti ni eno ni tye omegi laco, tye neri pa laco, tye wadi pa laco, tye megi laco, lumegi laco kinu kene gin aye wai jone ba dako pa ngadi ba wan dong obedo bote.

lok ma culo lok okumeri ca ni gire tye kwo lokke gi ki ngo ngo gi ento pe gengo luku jami ma pire tek ya pe gengo ineno dong man ni eni en aye wiye wiye i lok me dako nyomme kene angeyo labol dwong ata i kin gang kunu nongo opong wiye an me ticca eh ticca en aye ngo pito kodi lok eni cwinywu ki poyo wiwu jami mogo ma pire tek wek dano obed ma pud nongo wi dano tiyo ba pe dano nongo obed to mere dong ifware ata mere eni yaka raa dong eni. mm ceng ca wacoko git dano mogo kene me bac ki kwo mogo me miyu miyu eh wacoko jo mogo macito i lyel ki opilo aryo cito ka kwogi dok ka kwalo mani paco dano ginganga gini wugwok wiwu eh wabidugu cen cabit manyen ki topic mukene i kaboko lok ki gunyi kuman kong ba apwoyiwu.